Хәерле көн! Яңа исем иҗат лабораториясе кысаларындагы мастер-классыбызның чираттагысын башлыйбыз. Бүген ул безнең татар әдәбиятының классик язучысы, прозаик Шәриф Камал иҗатында багышланачак. Бигрәк тә аның Буранда хикәясен нигез итеп алырбыз. Һәрбер язучы әдәбиятны үзе Нең иҗаты белән үзенең яңа тема алып керүе, яңа идея бирүе, яңа сюжетлар, яңа образлар системасы, яңа детальләр алып килүе белән баета. Һәр язучы үзенең иҗаты белән аны үстерә, үзенә кадәрге булган әдәбияттан таянып, этәргеч алып китеп, аңа үзеннән яңалык алып алып килә. Шәрифкамал да менә шундый авторларның берсе була. Моңа кадәр, егерме нче йөз башына кадәр, безнең татар әдәбияты башлыча Шәрык әдәбияты традицияләренә нигезләнгән иде. Ә унтугызынчы гасыр ахырында һәм егерме нче гасыр башында безнең әдәбиятта рус әдәб мәдәнияте, рус мәдәнияте һәм төрек мәдәнияте аша Европа мәдәниятенең традицияләре килеп кушылды һәм үзенчәлекле шундый синтез барлыкка килде. Шәрифкамал иҗаты да менә шундый бер синтезның нәтиҗәсе буларак, яңа новатор язучы буларак ул әдәбиятка үзеннән шундый зур өлеш кертте. Шәрифкамалның профессиональлеге һәм шунда да иде, ул үзе яшәгән дәвернең, вакытның, чорның рухын тоеп иҗат итә белде. Ни өчен шулай дип әйтәм соң мин? Э, Шәриф Камал әдәбиятка модернистик алымнарны беренче әсәрләре белән кыю рәвештә алып кергән авторларның берсе. Шәриф Камал 1884 елда туган һәм аның иҗатта Европа әдәбиятында тагын бер игезәге бар Дип саныйм мин үземчә. Шундый бер нәтиҗәләргә килдем. Ул да булса, ирланд язучысы Джеймс Джойс, 1882 елда Дублинда туган. Һәм менә алар икесе дә бер үк вакытта шундый кыска гына хикәяләр бирә башлыйлар әдәбиятка. Джеймс Джойс үзе дублинцы хикәяләр шундый җыентык тупланмасын бирә. Шәриф Камал шахталарда, балыкчылык, промыселларында эшләп кайтканнан соң, 1909 елда беренче уяну хикәясе белән модернистик алымнар белән баетылган әсәрләр алып килә. татар әдәбиятына. Аларның икесеннең дә иҗатларында шундый охшашлык бар, ул да булса модернистик, импрессионистик алымнар. Джеймс Джоймс ирландларга шушы Дублинсы хикәяләрендәге аларның ирланд кешеләренең үзләрен көзгедәге кебек йөзләрен күрсәтсә, Шәриф Камал да татар кешеләренә нәкъ шундый ук психологик портретларын күрсәтә башлый татар кешеләренә. Шәриф Камалның беренче хикәяләрендә үк шундый кешеләр, алар мәхәллә кешеләре. Ул иң беренче татар э, кешеләренең мәхәллә булып яшәүләренә һәм алардагы гади кешеләргә игътибар итә башлый. Аның төп геройлары гап-гади мәхәллә кешеләре. Уяну әсәрендә дә шулай, шулай ук Буранда хикәясендә дә ул шәһәр читендә булсынмы, бер гетто булып яшәүче, аерым мәхәлләдә яшәүче татар кешеләренең үзенә бер характеристикасын бирә. Мәсәлән, шушы Буранда хикәясен алыйк. Буранда хикәясе 1909 елда иҗат ителә һәм шул ук елны басылып та чыга. Көчле позициягә Шәрифкамал Буранда дигән исем чыгара һәм безне ул э, шунда ук үзенә бер атмосферага киләп куя. Буранда нәрсә, нинди вакыйга була икән? Һәм беренче җөмләгә дә килик, яшь бала елы иде, дип башлап җибәрә ул үзенең хикәясен. Ул инде безнең үзенә күрә бер атмосфера буранда исеме белән тудырган иде. Кышкы салкын, җилле көнне э, ул вакытта бит әле кышкы буранда бик якты да булмый, караңгылык хөкем сөрә. Ә монда өстәвенә яшь бала җылый. Э, бу атмосфера үзенә үк бер шом тудыра, ниндидер э, язучы укучысын көйләп куя билгеле бер атмосферага. Тышта җил, буран, дөньяның астын өскә китерерлек булып кузгалган дулый, лапас һәм морҗаларда әллә нинди моңлы җырлар җырлана иде. Хикәя структурасы менә шушылай, шушындый җөмлә белән башланып китә һәм Яшь бала елый иде дип, гадәттә, хикәя ничек башланса, бер төрле башланса, э, аның дубликациясе була хикәя структурасында. Дубликация ул кабатлау дигән сүз, ягъни менә бу беренче өлештә башланган э, хикәямнең башламында бирелгән абзац ул гадәттә шундый ук мәгънә ахырдан тагын бер кабатланырга мөмкин хикәядә. Менә без Буранда хикәясендә аның тагын кабатлануын күрербез. Ләкин дубликация, аның кабатланганда мәгънәсе була. Ул мәгънә йә 180 градуска икенче төрле итеп кабатлана, яки инде андагы хис, фикер күпмедер дәрәҗәдә градация белән бирелә. Аннары соң инде хикәя Циклик схема буенча дәвам итә. Беренче абзац, беренче кызыл юлда бирелгән э, беренче өлештә бирелгән фикер яки ул хис ул икенче циклик схема буенча үсә, үзгәрә бара. Без инде монда Мустафа исемле Гап-гади солдаттан кайтып килүче, шактый инде яше дә булган бер татар кешесен күрәбез. Автор аның характеристикасын, психологик портретын сурәтләгәндә, аның да күңелендә ниндидер гасабыйлык барлыгына ишарә итә. Урамда да шундый бер төрле гасабый һава торышы һәм өйдә, Яшь бала елый һәм шулай ук Мостафаның да күңеле тыныч түгел. Безгә автор менә шундый бер-бер артлы өсте-өстенә атмосфераны, тагын да импрессионистик буяуларны куертып бирә. Мостафа үзенең иптәшендә куна. Һәм икенче өлештә, инде икенче циклик схемада Мостафа үзенең иптәше Хөсәеннең хатыны Гайшә белән сөйләшеп ала. Сез, аналар, һәммәгез дә шулаймы? дигән сорау бирә ул. Менә шушы җөмләсе белән Шәрифкамал татар әдәбиятына аналар турында яңа фикер алып килә. Моңа кадәр без ана образы, ана архетибына махсус багышланган нинди дә булса җөмләләр очратмый идек әдәбиятта. Ә, монда инде э, Шәриф Камал нәкъ менә ана образына басым ясый. Ничек дип аңа э, җавап кайтара Гайшә? Бала өчен газапланасыз, дип әйтә аңа Мостафа. Һәм бераздан Әмма бала усал! дип әйтеп куя. Моны автор юкка гына әйттерми Мостафа авызыннан. Гомумән, Шәрифкамалның хикәяләрендә бер генә сүз дә, бер генә җөмлә дә, бер генә деталь дә юкка гына бирелми, аларның һәркайсының үз функциясе, үз бурычы, үз мәгънәсе бар. Һәм тагын бер тапкыр кабатлый, менә бая әйткән кабатлаулар, алар эштә дә циклик схеманың эчендә дә кабатланырга мөмкиннәр. Ул тагын бер тапкыр бала усал дип кабатлап куя. Ягъни яшь бала турында усал дип әйтү ул ничектер бераз укучыны сискәндереп тә куя. Яшь бала ул усал булганга еламыйдыр да бәлки. Һәм менә шушы рәвешле импрессионистик буяуларны Шәриф Камал куерта, куерта циклик схема белән безне тагын да Ә, менә шушы үзе тудырган буранда хикәясенең атмосферасын тагын да куертып җибәрә. Алга таба инде иртә таң аткан, таң атканда урамга чыксалар, анда инде карга кар, кар дип каркылдый. Бу тагын да шом көчәйтүнең бер ысулы булып тора. Циклик схеманың өченчесендә шом тагын да көчәя. Һәм инде Мостафа безнең юлга чыга. Юл, шулай ук, татар әдәбиятында бик еш кулланыла торган мотив. Бу юл мотивы авыр булырга мөмкин. Һәм Шәриф Камал менә шушы авырлыкны буранда уза торган авыр юлны тасвирлау өчен үзеннән тагын бик күп детальләр кертә. Ул да булса Карт архетибын кертә. Мостафаны оза, юлга озата баручы ул 60 яшьлек бабай. Һәм Мостафа аннан сорый, Син юлны яхшы беләсеңдер бит? ди. Белергә беләм дә бит, ди. Ягъни аксакал архетибы ул инде тормышны күргән, тормыш тәҗрибәсе бар. Ә модернистлар алар э, нинди дә булса Вакыйганы тасвирлаганда аңа бер генә мәгънә салмыйлар. Алар аңа һәрвакыт нинди дә булса өстәмә мәгънә, эчке мәгънә бирәләр. Бу юлы да менә бу карт белән Мостафаның сөйләшүе арасында анда ниндидер символ, символик мәгънә бар. Бабай әйтә, белүен беләм дә бит, ди, ләкин буранда юлны югалту ихтималлыгын әйтә. Һәм менә шул коега бездән 4 чакрым, дип әйтеп китә. Шәриф Камал бу саннарны да юктан гына кулланмый. Ә тагын әле 4 чакрымнан соң 20 чакрымлап артыгы белән барасы. Бу саннар соңыннан ә, мәгънәсе, бу саннарны куллануның мәгънәсе соңрак ачыла. Мостафа 4 ел солдатта булган, ә аңа кадәр 20 ел буена ул әнисе янына кайтмаган. Һәм чөнки ул әнисе бала чагында алар әнисе белән аерылышканнар һәм аны әтисе әнисенә каршы һәрвакыт котыртып килгән һәм ән, Мостафа әнисенә карата мәрхәмәтсез булган. Шушы вакытлардан бирле 24 ел буена Мостафа әнисен күрмәгән. Ә монда бабай әйтә, Безнең барасы юл ул дүрт чакрым һәм аннан соң тагын егерме чакрым, ди. Шуннан алар юлга чыгалар. Әлбәттә, юл, буранда, юлсызлыкта, ат белән барганда бик озак уза, бик авыр уза. Менә шул вакытта безгә менә бу юлның авырлыгын күрсәтү өчен Шәриф Камал үзенең тагын бер деталь кертеп җибәрә. Мостафаны ул чикмәнгә төрә. Чикмен, шулай ук бик кызыклы деталь, ул Шәрифкамал иҗатында өр-яңадан ачылып китә. Без моңа кадәр чикмен шинель образын рус әдәбиятында күргәнебез бар иде. 1841 елда Николай Гоголь үзенең шинель әсәрен яза, анда Акакий Акакиевич э, Башмачкин шинель белән бәйләп бирелә һәм 1898 э, елда Антон Чехов яза Человек в футляре хикәясен 1898 елда. Э, анда Беликов шулай ук пәлтә киеп йөри, һәрвакыт э, үзе пәлтәдән йөри, урамга чыкканда галуштан чыга, зонт тотып чыга, аның пәкесе дә, зонты да һәрвакыт чехолга киертелгән була. Ягъни, менә бу чикмәнгә төренү ул Бәләкәй кеше архетибының үзел шундый менә аерылгысыз бер атрибуты. Бездә дә менә бу мәхәллә кешеләре ул милли э, яссылыктан карасак, э, Шәриф Камал бәләкәй кеше архетибын биргәндә үзенең э, аны һәрвакыт менә шушындый атрибутлар белән бирә. Ул шушындый ук чикмән образын без аның ата хикәясендә дә күргән идек. Һәм монда Мустафа шулай ук шикмен гә төренеп бара отта. Шикмен ул үзенә күрә бер ана карыны, ягъни кеше бәләкәй кешенең ана карыныннан чыгасы килмәү теләген архетипик схема аша менә шушындый схема аша бирә безгә Шәриф Камал. Мустафа шикменгә чорналган, уйлый, Ул, кечкенә бала. Һәм менә шундый җөмләләр белән безгә шундый ук, шунда ук әйтеп тә бирә Шәриф Камал. Төш күрә, әллә нинди катлаулы һәм бик матур балалар белән уйный. Менә монда инде ул тагын ретардация дип атала ансы, әдәби әсәрдә, хикәядә сюжетны әкренәйтү Ысуллары булырга мөмкин пейзаж, портрет һәм шулай ук менә төш. Төш э, белән шушындый ретардация сюжетны әкренәйтү алымын куллана Шәриф Камал һәм шушы бәләкәй кеше архетибын Ачу өчен бу төшнең үзенең әһәмияте бар. Ягъни ул ретроспектива ясап, Мостафаның ни өчен изалануының сәбәбен ачып бирә безгә. Аның күңеле ни өчен госабыйлана, менә шушы импрессионистик буяулар белән бигрәк тә куертыла. Һәм менә шунда ул әйтеп бирә, бабай белән сөйләшәләр. Дүрт ел күргәнең юк бит инде анаңны, ди. Дүрт кенә түгел, егерме ел, дип төзәтеп куя Мостафа. Шушы рәвешле алар сөйләшә-сөйләшә кайтып барып җитәләр, юлдан язмыйча. Ләкин, ләкин Безнең Мостафа үлем түшәгендә яткан анасының соңгы сулышын күрергә дә өлгерми кала. Менә шундый зур үкенеч белән Шәриф Камал үзенең хикәясен тәмамлап куя. Менә соңгы кабатлау дип әйткән идем бит, менә бу циклик схемалар дәвам итте. Безнең хикәядә шомлану, гасабилану, э, ниндидер теге күңелнең киеренкелеге үстерелде, киеренке җәя кебек тартылды, тартылды һәм ахыр чиктә финалда без э, э, ниндидер теге катарсис кичерә торган нәтиҗәгә килә алмадык. Мостафа әнисенең э, бәхиллеген алырга өлгермәде. Һәм менә ул кайтып җитте. Аны кайтканда да шундый ук картина каршы алды. Анда моңсу күзләре белән этләргә кадәр аңа карап торалар. Ягъни, менә бу буяулар куертыла, куертыла, үкенеч хисе соң чиккә чә тарттырыла. Һәм менә Мостафа Килдем, ди әнисенә әйтә. Шәфкатьле анам, бер генә йөземә кара, анам, җаным, күзем, анам, дип акырып-акырып елый. Әмма анасы илтифат итми иде. Ул гүя үпкәләгән иде. Ах, кәшки ул бер генә карасын! Ләкин ул инде карый алмый иде. Чөнки әлеге нечкә тармакның чыганакларына карап торган көенчә, очыннан ычкынып киткән иде. Тышта буран һаман дулый иде. Менә шушылай итеп хикәя тәмамлана. Ягъни безнең беренче җөмлә бала елый иде, ә монда акырып-акырып икенче бер бала, инде шактый олы яшькә җиткән бала анасының бәхиллеген алып калмавы аның үкенечле иттереп акырып-акырып еларга мәҗбүр итә. Һәм тышта буран һаман дулый иде. Ни өчен бу җөмләне дә язап куй, язып куя э, Шәриф Камал? Э, бу хиснең, бу үкенү хисенең мәңге бетәчәк түгеллегенә ишарә итә. Менә шунда итеп, э, хикәядә һәрбер детальне, һәрбер э, сюжет борылышын, образлар системасының һәркайсы үз урынында икәнен ачыкладык Буранда хикәясенең. Ләкин шунысын әйтеп китәсем килә, менә бу 1909 елда э, татар дөньясы буржуаз җәмгыятьтә яши әле ул вакытта модернистик э, дөнья. Э, бу вакытта Шәрифкамал нәкъ вакытына туры китереп, ә, шушындый классик әсәр иҗат иткән. Бүген мондый әсәрләрне иҗат итү мөмкинме соң? Әлбәттә, мөмкин. Ләкин ул бүгенге чорның хис-кичерешләренә җавап бирергә тиеш. Ул бүгенге чорга рефлекция булырга тиеш. Шул вакытта гына э, язучыны аны бүген дә укыячаклар һәм киләчәктә дә укыячаклар.